אונז לעבן היינט א דור וואס קיינער פון די פריערדיגע דור פארשטייט נישט און זיי האבן נישט די קלארע הדרכה ווי אזוי אנצוגיין און אזוי זיך צו קעגנשטעלן נסיונות הדור. אבער איך האב זוכה געווען מיין טאטן קאסובער רבי זכר צדיק לברכה, ער איז געווען א איד פון אמאל און האט געלעבט אין די היינטיגע דור. ער איז געווען א פלאם פייער, זיין נאמען איז געווען שרגא, ער האט געברענט ווי א פייער, ער איז געבוירן שבת, ער האט געקאכט שבת, ער האט געלעבט שבת און איז אוועק שבת. ער האט געהאט א ווייטע בליק, ער האט געהאט א קלארע בליק, אפילו נאך פאר יעדער געוואוסט די פראבלעם פון טעכנעלאגיע האט ער שוין געהאט א קלארע בליק, כ'דענק אלס קינד, כ'בין גאר א קליין קינד, כ'האב שוין אנגעקויעכט צו גיין אין חדר, האב איך געזאגט איך בין זיך פיל נישט גוט, האב איך מיטגענומען צו א מיטינג איינע פון די אינטערנעט. פילטער קאמפאני איז עס דעמאלטס געווען, מ'איז געזיצן עפעס צוויי דריי שעה ביי דעם מיטינג, אויסגעארבעט יעדע דיטעל וויאזוי די פילטער זאל ארבעטן, כ'געדענק נאך ווען די רבנים האבן גערופן דא, וואס ביסטו ביזי מיט קאמפיוטערס מיט פילטערס, קיינער ווייסט נישט אזא קיינער דארף דאס נישט, פאר אזויפיל פראבלעמען אין כלל ישראל, געזאגט אז וויסן דאס דארף זיין א זאך וואס כלל ישראל דארף צוקומען, טאקע ווען עס איז געווען כינוס כלל ישראל שפעטער, איז געווען ס'געווען טויזענטע אידן ס'האבן געדארפט א פילטער, איז געווען א פילטער רעדי ווייל קאסטנער האבן געהאט א ווייטע בליק אז דאס גייט זיין א פראבלעם, אזוי אויך טאקע כינוס כלל ישראל האט זיך אנגעהויבן טאקע בעימען די בעיסמענט. דער מענטש מיט די ווייטע בליק מיט האט געלאזט א קלארע הדרכה וויאזוי זיך אנייצצו געבן די נסיונות פון אונזער דור. כמה וכמה פעמים האט ער געזאגט, די איינציגסטע וועג וויאזוי א מענטש קען זיך אנייצצו געבן די נסיונות איז נאר אויב א מענטש באקענט זיך מיט זיין גרויסקייט, זיין גדלות, זיין אור, זיין נשמה, וואס מיינט אלוקות, וואס בין איך דא אויפן וועלט, וואס טו איך, וואס זענען מיינע כוחות, וואס זענען מיינע אורות. ער פלעגט אלעמאל קאכן ר' אלימלך פרשת ותחנון. די שמא לך ושמא נפשך און פן תשכח איז לדברים פשוט גייט ארויף אויף מתן תורה. זאגט דער מלך. פאר א מענטש קען אנקומען צו א מצב צו וויסן כוחות הבורא מוז ער וויסן כוחות עצמו, און די לשון המלך איז, אבל כשאין ידע את עצמו מכיסו ידיע גם כן בבורא. מיין טאטע פלעגט קאכן, דער ראש האט געזאגט, דער לעצטע נר איז חג האט ער געזאגט, די איינציגסטע וועג וויאזוי א מענטש קען אנקומען צו א מצב איז ווי א מענטש קען ביישטיין די סודות ויגבה ליבו בדרכי השם, דער ראש האט געזאגט אז סתם זאגן אסור אסור אסור העלפט נישט, יעדער ווייסט אז הארץ עס איז שווער, די איינציגסטע וועג איז דורך זיך אנפולן מיט אור, וויסן דיין גדלות, פיל דיך אן מיט חסידות, מיט עבודה, מיט אמונה, מיט בטחון, מאך דיך א קביעות עתים, נעם די חברותות, די איינציגסטע וועג וויאזוי מען קען זיך שלאגן קעגן די נסיון איז נאר דורך זיך אנפולן מיט אור. מען קען נישט ארויס שטויסן חושך מיט א האק, מיט א מעסער, מיט שרייען, מיט אסר'ן. נאר דורך אריינברענגען א קליינע לעכט. דאס איז נישט נאר א כלל אין שווערסטע נייעס, איז א כלל אין גאנץ אידישקייט. טרעפסט זיך ערגעץ אין לעבן, ס'איז פילט זיך צעקוועטשט, ס'פילט זיך נישט רואיג, זאלסט וויסן, דאס איז נישט אידישקייט. דאס איז נישט. צינד אן דיין אור. ווייז די גרויסקייט פון דיין נשמה. און דער אייבערשטער'ס העלפן זאלן מיר אלע זוכה זיין אז דער אייבערשטער וועט אונז טאקע מייסר זיין, אהיים נעמען,